Njĩtagwo Leonard Karuga, na Jesũ nĩ mwathani, na kwenda gwake akahonokia na akangũra. Nĩ niĩ nyandĩkĩte ibuku rĩa ndini ya ũgĩkũyũ, gĩkũyũ gũthĩnja na kũruga njohi nĩ worship. Mbũri yũragĩtwo nĩ nyamũ kana... ĩkuĩte nĩ mũrimũ tondũ Agĩkũyũ nĩ marĩaga. Akorwo nĩ kũrĩo, yathĩnjagwo ta nyamũ ya gĩthaka. No mbũri ĩngĩ yothe, mũthĩnjĩre warĩ o ũmwe. Mbũri yahingagwo maniũrũ na kanua ĩgaitwo. yarutwo rũa ĩkarathwo nĩ mũthuri wa mbũri ĩmwe. Mũthuri wa mbũri ĩmwe nĩ priest nĩ mũtungatĩri wĩna kĩgongona mũtumia na nyũmba. Akaruta igongona rĩa gũita thakame arĩ rĩo worship. Nayo njohi ĩkerũragwo nĩ mũthuri wa mbũri igĩrĩ. ambaga agatahia na rũhĩa na ũrĩo na ndahi na ũmotho, agaitĩrĩria mahiga ma riko, akarĩria ithe wakuire arathime bamĩrĩ na arathime party ĩyo. Agacoka akarĩria a ithe mũkũrũ na acio angĩ, akahoya ũtonga na ũgima wa mwĩrĩ. agaita na ndahi akahoya nyina wakuire na iru ake o maũndũ macio ekũhoete a ithe. Agacoka agatahia rĩngĩ na rũhĩa na ndahi akoima nja. Oima nja agathiĩ agaita njohi kĩhingo-inĩ. akarĩria arĩa me thĩ matigetĩkĩrie mũrogi kũingĩra pati-inĩ ĩyo. Agaita kĩgongona-inĩ nja gatagatĩ, agacoka nyũmba, agatahia rĩngĩ na rũhĩa akanyua akerathima. Na agatahia na ndahi akanengera mũtumia wake erathime. Ndahi... nĩ gĩkombe kĩa rungu. Mau mau nĩ muma wanyuirwo nĩ Agĩkũyũ a ũrũnguruoni, na manyuaga haraka haraka late forties ũgĩtwo mau mau. Nayo njama yacemanagia kwa my brother John Ibiũ. mehĩtaga kĩamba parliament magĩtua nao nĩ mekũnyua muma wao wa mbara ya kũhũra mũthũngũ, na Fred Kubai nĩ ũmwe wa arĩa matongoretie. Kubai arĩ mũnene wa union ya mechanics. na transport, Bildad Kagia, nake arĩ mũnene wa clerks and domestic workers, na Stanely Mathenge, acio nĩo matongoretie. Kubai oimĩte Kiambu, Kagia kuma Mũrang'a, na Stanely oimĩte Nyeri. Muma ũcio Mau Mau. warĩ na opposition igĩrĩ nene, mũthuri wa my sister Bishop Obadia Kariuki, nĩ akoretwo arehete Christian Revival yetagwo East Africa Revival kuma Rwanda, na nĩyo yũkĩte na Tuku Tendresa, na muma na Christian Revival. itingĩatwaranire. Nao athuri a kĩama a Gĩthũngũri moigaga muma gĩthathi kũringa thenge wagĩrĩire nĩ ũnyuo nĩ mũthuri wĩna kĩgongona tondũ mũnyuĩre warĩ kũmunda mbũri. Na muma ũcio wa Samuel Koina wa Runguruoni ahete atumia na akahe ciana. na monaga arĩ mũgarũ mũnene mũno na ũgĩkũyũ. Kũracia nĩ series cia worship, gũthĩnja na kũruga njohi. Mwanake ambaga kũhe ithe njohi, akahoya rũtha ahikanie. Akarugĩra njohi kwa nyina, ĩgakerũrwo nĩ ithe, tondũ mwanake ũtarĩ mũtumia ndangĩruta igongona rĩa gũkerũra njohi. ithetĩkĩra na etĩkĩre mũirĩtu ũcio mwanake arenda, akarugĩra ithe wa mũirĩtu njohi maita merĩ. Ithe wa mũirĩtu nake oria mũirĩtu wake, na mũirĩtu etĩkĩra agatũmana arugĩrwo njohi ya njũriũ. njohi ya njũrio nĩyo itarĩ engagement na yarugagwo inya inyanya, maneyo ũrĩa ũrugĩirwo njohi ĩkoragwo ĩ yake nĩwe waneagwo yothe, agae inya ithatũ agacokeria acio mamũrugĩire. kĩmwe makahe atumia na kĩngĩ athuri, na kĩu kĩngĩ gĩgetwo kĩa mũrora. Mũrora nĩ athuri arĩa moĩ nĩ njohi nĩ ĩrarugwo kũu, magoka gũtegera kũu maheo njohi. Na ningĩ nĩo marateithĩtie ona gũkua ndĩrĩ tondũ kamũingĩ keragwo koyaga ndĩrĩ, ndĩrĩ ya njohi nĩ mũgogo mũnene ũtangĩkuo nĩ andũ anyinyi. Koguo nĩ andũ marutĩte wĩra ona kũiha njohi, nĩ makĩrokaga kũu njohi marathondekaga nĩgetha maheo kinya kĩao kĩa mũrora. Njohi ya gatano nĩ ya kũmenya mũciĩ. Njohi icio cia mbere inya cinyuĩrĩirwo kwa mwanake, no ĩno ĩgatwarwo kwa mũirĩtu nĩgetha matwara makaheo rũtha maraciĩ. Ithe wa mwanake aheo rũtha aracie, atanaracia ambaga kũruta igongona rĩa mbũri ya kũgũra mbũri. Agekĩra thakame kaihũri, agatambũrũkĩria Ngai, akera Ngai etĩkĩrie mũirĩtu ũcio kũgũrwo aciare baba na maitũ. akaroria kaihũri thakame ĩyo akamĩtambũrũkia irima-inĩ ciothe, Kĩrĩnyaga, Kĩrĩmbirũirũ, Nyandarũa ona Kĩanjahĩ. Agacoka akahoya a baba na a maitũ akamera inyuĩ mwĩ thĩ mwĩtĩkĩre mbũri cianyu cigũre mũirĩtu ũgũciara ithe na nyina. tondũ nĩ igongona rĩa mũciĩ, andũ othe no mũhaka makorwo me mũciĩ. Na rĩrĩa rĩrĩrĩka hwaĩ-inĩ, hagatigwo nyama kenda cia atumia na nyama kenda cia athuri, cigatigĩrwo arĩa me thĩ moke marĩe ũtukũ. No ciokaga ikarĩo nĩ kaihũ, gagatuĩka nĩ agent ya acio me thĩ. mũthenya ũyũ ũgũka gũkarugwo njohi ya gũikũrũkia nyama icio, ĩkaheo acio me thĩ na ĩkanyuo nĩ andũ arĩa mararĩire nyama ĩyo ya igongona. Kũracia nĩ kũgũra ciana ti kũgũra mũtumia, tondũ mũtumia mũracĩrie ciana ciothe iria ekũgĩa kana mwana ahikire nake. kana ona ciana angĩciara mũthuriwe wake akuĩte athiĩ na mbere gũciara, ciana icio ciothe nĩ cia acio mamũracĩirie makamũgũra. Mũtumia nĩ aracagia akagũra mũtumia ũngĩ, na mũtumia ũcio agũra, ciana iria ekũgĩa nacio ti cia ũcio ũraciciara, nĩ cia ũcio ũracĩtie. Ona mũthuri nĩ agũranagĩra ndungata yake, na ciana iria ndungata nayo ĩgũciara, ti cia ndungata ĩyo, nĩ cia ũcio ũracĩtie akagũrana. Mwanake tondũ nĩ merirwo maracĩe, aneagwo mbũri part part ya mĩrongo atware kwa mũirĩtu. Mĩrongo nĩ kuuga. nĩ mĩrongo, mbũri ikũmi ti mĩrongo, mbũri igana ti mĩrongo, mĩrongo nĩ kuga ũrĩa tũtaraga mĩrongo ĩrĩ, mĩrongo ĩtatũ, na ithiaga nginya no ũtarire nginya mĩrongo kenda. Na andũ mũtumia angĩũragirwo. arĩhagio mbũri mĩrongo ĩtatũ. Koguo ona oracĩtie mbũri mĩrongo ĩtatũ, mũndũ nĩ onekaga nĩ aracĩtie. No cibũ wa na gũkũ Gĩkũyũ etagwo Gatonye, rĩrĩa mũirĩtu wake... Mũirĩtu arerete mũmathai atuĩkire nĩ ekwenda kũhika, na kũrĩa ahikaga icigo gatonye ndendaga, etirie mĩrongo ĩrĩa mĩingĩ makĩria ĩgĩkinya mĩrongo kenda. Na andũ othe kuma hau makĩambĩrĩria kuga hau gatonye aroinĩire nĩho tũriunagĩra, tũrĩendaga runo rũu rwa gatonye. Mbũri icio mwanake atwara kwa mũirĩtu, athiaga kahora makahingũra mũrango, makahũra mbũri cikaingĩra nyũmba. Na ciaingĩra nyũmba, ene nyũmba ĩyo mũtumia tondũ ciaingĩra kĩgongona-inĩ, makamenya rũciũ nĩ gũkarehwo njohi ya gũthumithia mbũri, tondũ mbũri nĩ cigũkorwo ithugumĩte. kĩgongona mbũri itarĩ cia kũu. Rũcinĩ rũrũ rũngĩ, njohi ĩgatongoria pati ĩyo ĩngĩ ya mĩrongo, ĩgatwarwo, no makinya kĩhingo-inĩ magakora kĩhingo nĩ kĩhinge, tondũ makerwo no mũhaka marute mbũri ya gũtirũria rigi, tondũ arĩa mararehire mbũri ira hwaĩ, nĩ marahingũrire kĩgongona, na kĩgongona gĩtihingũragwo nĩ mũndũ tiga mwene mũtumia mwene kĩo. Na nĩmegũkorwo meharĩirie, magakĩneana mwatĩ wa gũtirũria rigi, mbũri igagĩtĩkĩrio cikaingĩra nja. Ciaingĩra nja, na iria irarĩ nyũmba nĩcirutirwo ciĩ nja, makoiga nĩmekwenda kũneo kahĩĩ. kahĩĩ koe mbũri icio rĩu ciao icio ciara cio, nĩgetha gathiage rũru na ene kũu, tondũ nĩko koĩ mbũri icio nginya rĩrĩa ene cio magacimenya wega. Njohi ya kanana yarugagwo, ene mwanake makera ene mũirĩtu nĩ megũtwara njohi ya mĩtĩ. Matwara njohi ĩyo makorio mwatũhe njohi nĩkĩ? makoiga tũrenda mũtunĩre mĩtĩ, no mĩtĩ ndĩoinagwo na mĩtĩ tarĩ cira ũyũ ũngĩ, yoinagwo na mbimbi. Maka agree nĩ mĩrongo igana, akorwo nĩ mĩrongo ĩtano, mũndũ ũmwe akaneo mbimbi ithano cigetwo nĩ cia mĩrongo. nake ũngĩ akaneo mbimbi ingĩ ithano cigetwo nĩ ũgendi, tondũ ũgendi nĩ ten percent ya mĩrongo, koguo akorwo ũracenjia mĩrongo ĩnana, ũgendi nĩ mbũri inyanya, akorwo ũracenjia mĩrongo ĩtatũ, ũgendi nĩ mbũri ithatũ, magacoka magetia makiunĩrwo mĩtĩ makerwo nĩ mekwendwo marehe. irũhĩ ithathatũ. Irũhĩ nĩ thenge, gathenge kanini, no no rĩtwa mahũthagĩra ya kĩrũhĩ, tondũ hĩndĩ ĩyo marenda thenge nene, ithatũ hakũre na ithatũ itarĩ hakuhĩ. Na magacoka makerwo mongerere thenge ĩngĩ ĩtagwo ya mĩaro. Thenge ya mĩaro. nĩ ya gũthambia gĩtanda kĩrĩa mũirĩtu ũcio aciarĩirwo, yetagwo ya gũthambia gĩtanda nĩyo ya mĩaro. Magacoka magetio ihembe igĩrĩ kana ithatũ cia ũkĩ, na ihembe cia ũkĩ ti ũkĩ. ciĩnyitanĩte mũno na rĩrĩa Agĩkũyũ magũranagĩra ithaka na ndurũgũ, tondũ ndurũgũ nĩ mendaga maheo ihembe cia gwĩkĩra ũkĩ. Rĩu koguo ũngĩtua ihembe ithatũ cia ũkĩ, kĩhembe nĩ container gĩthondeketwo ta ndarama iria rĩu ihũragwo ciĩtagwo ihembe, mwena ũmwe nĩ rũa, gatagatĩ nĩ ta mwatũ na ngunĩko nĩ ya rũa. magacoka magetio rũhiũ na mũcibi waruo, magacoka magetio igata na rũtũndũ rwa mbakĩ. Rũtũndũ rwa mbakĩ nayo ti mbakĩ ĩhũrĩtwe ĩgatuĩka mbakĩ, nĩ mbakĩ ĩgethetwo mũgũnda ĩkohwo. ĩkaneanwo rĩrĩa mwene akenda gũthondeka mbakĩ ya kũnyua agakĩhũrĩra we mwenyewe, mĩtĩ ĩgakinya, kũinagwo ĩgakinya hau. No andũ angĩ nĩ moigaga marenda ngoima, no ngoima kana nĩ wĩtirio kana nĩ ciunirwo mĩtĩ kana itinaunĩrwo mĩtĩ, no mũhaka ũngĩatwarire ngoima ithano na... ya gatandatũ ya gũcina ndara, mũtumia nake nĩendagia indo cia atumia, na indo cia atumia ciarĩ o indo inya tu, kĩondo, ithanwa, nginya na mũkwa. Marĩkia kunĩrwo mĩtĩ, magatũmana njohi ĩngĩ ĩkarehwo, na ĩgĩũka ĩgoka na mbũri ingĩ ikũmi, cigatuĩka nĩ cia gũkũnja mĩtĩ. na o hĩndĩ ĩyo moka makarehe ngoima ya mbere mũthenya o ũcio, no ngoima ĩyo ndĩngĩthĩnjwo nginya mũgambo wa tene. Mũgambo wa tene nĩ atĩ o mũciĩ o mũciĩ nĩ warĩ mũgambo ũrĩa andũ ao arĩa me tĩri-inĩ metagia, na gũtarutĩtwo kĩu kĩa mũgambo wa tene gũtingĩagurarĩirio mbũri. No no mũhaka kũngĩageririo o ũrĩa kwahoteka kũgurario narua, tondũ kuma mũthenya ũrĩa kwarĩ njohi yanjurio nginya mũthenya ũrĩa gũkagurario, nyũmba icio cierĩ mwaki ndwagĩrĩirwo nĩ kũhora tondũ nĩ kĩgongona, na ningĩ ona atumia enyewe matingĩenjwo njuĩrĩ nginya rĩrĩa gũkagurarĩrio mbũri. Ngoima ya mbere nĩyo ĩragwo nĩ ya kĩande, na yathĩnjwo mwanake nĩ okaga na anake a rika rĩake ũmwe kana erĩ, na yathĩnjwo akaneo guoko, guoko kwa mbũri ĩyo na ikengeto na mara akaneo harĩa aikarĩte nja. agatinia kĩande akoiga kĩingĩrio nyũmba kĩneo ũcio marahikia mũka wao. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mũirĩtu ũcio rĩrĩa egwĩtĩkĩra kũrĩa nyama ĩyo nĩamba etĩkĩra kũrĩa nyama ciene tondũ already kĩande nĩ gĩa kwa mwanake. Ningĩ nĩacoka etĩkĩra kũrĩa kĩande kĩu tondũ erwo kĩneo mũka witũ, nĩetĩkĩra nĩatuĩka mũka wa rika rĩu rĩa mũthuri wake ũcio kũmũhikia. Thutha ũcio gũgetio njohi yetagwo ya karĩki-inĩ. ya kũmenya mũciĩ. Rĩu andũ a kwa mũirĩtu athuri nao mathiĩ makamenye mũciĩ kwa mwanake. Njohi ya ikũmi na ĩmwe yetagwo nĩ ya atumia. Atumia nao makoiga, nĩ mũnyuĩte njohi, nĩ mwanyuire njohi ya njũriũ, na nĩ mũranyuire njohi ya karĩki-inĩ, rĩu na ithuĩ nĩ tũkwenda njohi itũ. Magagĩtwarĩrwo njohi nayo nyingĩ, ĩgagĩtwarwo kwa mũirĩtu. nao atumia manyue njohi yao. Njohi ĩyo ĩngĩ yetagwo ya kũrarĩria ngoima, yarugagwo nĩ ithe wa mwanake ĩgatwarwo kwa mũirĩtu, magathiĩ makaiguithanĩria mũthenya ũrĩa ngoima igathĩnjwo. Makarora makaiguithanĩria kana ngoima nĩ njega magetĩkanĩria, makarora mbũri cia mĩrongo makaiguithanĩria nĩ njega, na rĩu magatua mũthenya ũrĩa igũthĩnjwo. mũthenya ũrĩa igũthĩnjwo ũtanakinya, mũthenya ũcio wa wĩ mbere ya ũcio irathĩnjwo, acio ene mũirĩtu magathĩnja ndũrũme ĩtagwo ya ndatho. Ndũrũme ya ndatho nĩ marathĩre nao, marathĩre andũ ao arĩa me thĩ mamaitĩre thakame na... Ndũma ĩyo nyama hakuhĩ ciothe nĩ gũtherũkio igũtherũkio, cikaigwo cirare, cikarĩanĩrio na nyama ici ingĩ rũciũ rũrũ rũngĩ rĩrĩa gũgathĩnjwo ngoima icio ingĩ. Njohi ya ikũmi na ithatũ nayo ĩkarugwo ĩgatwarwo ĩkarathime ndũrũme, ĩgatwarwo mũthenya ũcio kũrathĩnjwo. Na mbũri rĩu ngoima ĩrĩa ĩgũthĩnjwo nĩ ya ngoima ya gatatũ, tondũ nĩ mathĩnjire ya mbere ĩrĩa yuma na kĩande, nĩ mathĩnjire ĩrĩa ĩrathĩnjirwo ira ya ndatho, rĩu magathĩnja ngoima ya kĩrigĩ. Na ngoima ya kĩrigĩ nayo ĩtanathĩnjwo nĩ yaragĩrio, ĩkerwo ĩkuue maũru mothe marĩa aciari acio a mũirĩtu mararĩ nao harĩ mũirĩtu ũcio. Ĩkerwo nĩ ya mathekia rũrĩmĩ rũrĩa rwanaria ũru, nĩ mathekia rũrĩmĩ rũrĩa rwanaruma mwana wao, nĩ mathekia mĩkiha ĩrĩa yonekaga rĩrĩa marakara. matige gũtuĩka nĩ makarakara rĩngĩ. Koguo makamũcucia ira kanua, magatua marakara, nĩgetha maũru marĩa mothe mararĩ namo, maingĩre mbũri-inĩ ĩyo, thenge-inĩ ĩyo ya kĩrigĩ, nĩgetha rĩrĩa ĩrĩthĩnjwo, ĩkue maũru macio mothe. Na rĩrĩa rĩthĩnjwo, nĩgũgũkorwo a mamawe wa mũirĩtu ũcio nao mokĩte tondũ acio nĩo a rũrĩra. Tondũ andũ a rũrĩra rwanyu nĩ arĩa mũtaranĩtie nao mwena wa a maitũ wanyu. Tondũ rũrĩra nĩ mũkonyo, na andũ arĩa mumĩte nda ĩmwe nĩo mũrĩ a mũkonyo ũmwe. Mũkaiguithania acio a mũirĩtu erĩ na athuri erĩ a kuma kwa mwanake, makahana ta manyua muma wa gwĩtana wanyu wa kĩni, nĩgetha maiguithanie na matũrie ũrata ũcio makehĩta nĩ megũtũria ũthoni ũcio. Ngoima ya kana ĩtagwo ya kahiũ. Ngoima ya kahiũ nĩ ya kuga... nĩ kahiũ karĩa mũirĩtu atemengirwo nako rĩrĩa aruaga. Na nĩkĩo atuĩkaga nĩ atunyaga arĩa marathĩnja kahiũ nginya ithe amũhe mbũri. Na ithe akĩruta mbũri akamũhe, na tondũ mwanake ũrĩa ũramũhikia ahota gũkorwo arĩ o kũu, mbũri ĩyo akamĩenyeria mũciĩ, tondũ mbũri ĩyo aheo nĩyo ĩgatũma rĩrĩa makambĩrĩria kĩhiko kĩao, thikũ yao ya kana ya ũhiki, no mũhaka ĩgakorwo ĩ nyũmba. Nĩ either nĩ akamĩrehe nyũmba tondũ matingĩthiĩ ũrĩrĩ nyũmba ĩtarĩ na mbũri. mbũri ya gatano yetagwo ya tumia. Nayo rĩrĩa mbũri ya kahiũ ĩrambĩrĩria gũthĩnjwo, atumia makambĩrĩria kũina gĩtiro makiugaga nĩo matwarire mũirĩtu ũcio rũĩ, nĩ marenda mbũri ya kũruria mwengũ, ya kũruria kanũgũ, nĩo maiguire heho ya maĩ, nao makaneo mbũri yao. Makamĩthiũrũrũkia kũu makenete magĩkiugaga ngemi. magacoka makamĩne athuri mamathĩnjĩre. Mamathĩnjĩra makamĩneagwo maguta mũndũ agatinĩrio kĩnuku kĩa maguta, igacoka inuki icio ciothe ikonganio cikagerimwo maguta macio makagayana. Mbũri icio ciothe inya tiga ĩrĩa ya mbere ĩrĩa mwanake anĩirwo guoko. magĩtinia kĩande makĩrĩa na mũka wao. Mbũri ici ingĩ ciothe inya, gũtirĩ mbũri ĩtarĩ guoko. Na handũ ha o mbũri ĩmaneo guoko kwa mbũri ya ya kerĩ, ya gatatũ, ya kana, mbũri icio ingĩ ciothe inya, handũ ha maneo moko mana, mwene mũirĩtu arutaga mbũri yake akamĩhe ĩthĩnjwo kwa mwanake ĩgetwo nĩ mbũri ya moko. Hĩndĩ ĩyo maneana nao makaneo airĩtu ao. makaneo ũkĩ mũringie tondũ airĩtu matingĩakĩnyuire njohi na ũcũrũ, makaneo nĩgetha maneane mbũri ya moko. Njohi ya ikũmi na inya ĩtagwo njohi ya mũruithia. Hĩndĩ ĩrĩa ngoima ĩyo ya kahiũ yathĩnjirwo, nyama ĩrĩa yarĩ na bata mũno ya ũcuthĩ yatwarĩirwo mũruithia. Na rĩu mũruithie haha ti ndiraria ũhoro wa surgeon ũrĩa wa watemengire mũirĩtu. Nĩ mũruithie kũrĩa mũirĩtu ũcio aikarire aronjire thikũ ciake kenda kuma Arua. Ũcio nĩwe metaga mũruithie. Na mũruithie ũcio nĩwe tondũ nĩaneirwo rũcuthĩ akĩrĩa. akarugĩrwo njohi ya ikũmi na inya ya mũruithia, agetwo kwa mũirĩtu na atirĩ arĩa matirĩte mũirĩtu ũcio magakĩnyua njohi ya mũruithia. Njohi ya ikũmi na ithano yatuĩka nĩ ya gũikũrũkia nyama. nĩ ũndũ nĩ mararĩire ngoima icio ciothe, ngoima ĩmwe, igĩrĩ, ithatũ nginya ngoima ithano, magatuĩka nĩ megũtwarĩrwo njohi maikũrũkie nyama. Na hĩndĩ ĩyo maratwarĩrwo njohi ĩyo, nĩguo gwatwaragwo marigũ mana, na makũnia mana ma ikwa, na magatwarĩrwo ũkĩ wa kũnyuo nĩ airĩtu. inya inya na ũcũrũ inya igĩrĩ. Ngoima ya gatandatũ yeragwo nĩ ya gũcina ndara. Gũcina ndara nĩ atĩ, o rĩrĩa gwathĩnjwo, ndara iria ciathĩnjaga ciaigagwo rungu rwa ikũmbĩ, na rĩu tondũ nĩ ciarĩkia gũthĩnjwo ngoima ciothe ithano, ya gatandatũ... yathĩnjagwo nĩgetha ndara icio ciothe harĩa cigĩtwo cikoywo igacinwo nĩgetha kweherio rĩu ũhoro wa gũthĩnja gũtuĩke rĩu nĩ kwarĩkania kũu kwa mũirĩtu nĩ kwarĩka gũthĩnjwo. Nĩ ndĩmwĩrire o kĩambĩrĩria rũracio nĩ series ya gũthĩnja na kũruga njohi, series cia worship. Na rĩu Thutha wa maũndũ macio mothe ma kwa mũirĩtu kũrĩka, nake ithe wa mũirĩtu nĩ atwaraga thenge ya kũguraria kwa mwanake. Agatwara mbũri igĩrĩ, ĩmwe ĩgathĩnjwo, thutha wa thikũ igĩrĩ ĩno ĩngĩ ĩgathĩnjwo. Na ĩyo ya mbere ĩgũthĩnjwo ĩetagwo nĩ ya gũkura. ĩkahana tarĩ o mĩĩhĩtwa ĩkwĩhĩtwo o ta ĩrĩa meehĩtire kwao mũirĩtu, makeehĩtĩra rĩu kwa mwanake, magetana rĩngĩ wakĩa wa kine, wakĩa moko. Na tondũ nĩ thenge ciathĩnjwo, ithe wa mũirĩtu akarehe mbũri ĩngĩ ya gatatũ ĩtagwo ndũrũme ya kũhoria thenge. Maita maingĩ thenge cingĩarutirwo igongona-inĩ no mũhaka kũngĩarutirwo ndũrũme ya kũhoria thenge. Koguo mbũri ithatũ, ithe wa mũirĩtu akarehe mbũri ithatũ kwa mwanake. igathĩnjĩrwo kuo, na akarehe njohi ya ikũmi na ithathatũ, nayo ĩkakurwo inya inya ĩgatwarwo kwa mwanake ĩrugĩtwo nĩ ithe wa mũirĩtu. Njohi ya ikũmi na mũgwanja yeragwo nĩ ya kumagaria mbũri cia ũgendi, tondũ rĩrĩa... Kunirwo mĩtĩ kwatuĩka mũthuri ithe mũkũrũ wa mũirĩtu nĩ ekũheo gendi, ten percent ya mĩrongo. Ona akorwo akũheo mbũri inya tondũ rĩngĩ mĩrongo yarĩ mbũri mĩrongo ĩna. Mbũri icio inya cigĩtũire kwa mũirĩtu, na nĩ ikwendwo ciumagario citwarwo kũrĩ ithe mũkũrũ wa mũirĩtu ũcio, na itingĩtwarwo itarĩ na njohi. ithe wa mwanake akaruga njohi, agatwara kwa mũirĩtu nĩgetha moimagarie mbũri cia ũgendi. Na rĩu ĩyo nĩ marĩkia ũthoni, nĩ ta warĩka. Rĩu makaruga njohi ĩngĩ, akarugĩra aciari acio a mũirĩtu, ageterera kana nĩ mekũrĩo, aiye mũirĩtu amũhikie. Na hĩndĩ ĩyo agakĩhota kũmũiya akamũkua akamũhikia tondũ kũhikia nĩ kũboro nĩ kuga mũirĩtu nĩ ararũmĩrĩra mũthuri wake nĩkĩo arerwo nĩ ahika. No angĩkorwo nĩ mekũremwo nĩ kũmũkua hĩndĩ ĩyo makamũtuĩria rĩngĩ mũgũnda mũthenya ũyũ ũngĩ kana thikũ cigana ũna thutha ũcio magathiĩ makamũtaha mũgũnda magathiĩ magathiĩ nake na tondũ rĩu gwatuĩkaga tarĩ gũtharĩka matharĩka nĩ ta gũtaha megũtahaga, nao ene mũirĩtu nĩ marũmagĩrĩra, nĩ mabangaga mũthenya nao magathiĩ magatharĩka kwa mwanake, magetahĩra mbũri ĩmwe kana igĩrĩ ya mũtharĩko. Ũcio nĩguo wetagwo rũracio rwa mũgĩkũyũ, nĩ worship. Hingo ciothe mararuga njohi, hingo ciothe marathĩnja mbũri.